Җәмәгать, бүген 24 март. Ни өчен киләчәктә, киләчәккә хатлар сериясеннән тапшыруны тагын яңартмакчы булам. Ни өчен дигәндә, менә бу көннәрне минем кулга менә бик матур, менә шушындый Токар э, станогы, токарный станок дип әйтик инде, кыру станогы кулга керде. Вот. Бу кыру станогы бик матур итеп эшләнгән. Бик матур итеп эшләнгән. Моның мөмкинлекләре дә күп. Вот. Моның белән төрле кыру эшләрен башкарып була. Янында центр бар, центрлар, центрлар ике башлы. Ике башында ике төрле размер тишек э, формасында ибр ясалган урын. Вот. Монда инде ике арага кирәкле материалны кыстырып, кирәкле валны ясап була. Нинди валлар дип уйлыйсыз? Валларны төрлечә. Төрле валлар. Ну, алдан шушы станокның килеп чыгышы, бу станокның вазифалары, ничек итеп, нәрсә өчен киләнгән, нәрсә өчен Менә бу подручниклары бар, бөтенесе бу подручниклар ни өчен? Әкрен-әкрен сөйләрмен, озакка сузылса, гафу итәрсез. Ни өчен дигәндә, бер ярты сәгать сез бу теманы ачып бетереп булмас дим мин. Бу станок бик Борынгы беренче станокларның берсе, беренче кыру станоклары, беренче токарный станокларның берсе дип әйтергә була. Вакытында менә мин сезгә ни өчен бу әле беренче дип әйтәсем килә. Менә хәзерге станокларда материалны цангага беркетәләр. Ә цанганы менә хәзер алып күрсәтәм. Мин сезгә бер менә бу цанга дип атала. Бу цанганы хәзерге станокларда сәгать ремонтлаучы, сәгать материаллары, ювелир материаллары ташый иткәндә бу цанга Төрле размерга менә монда язуы бар. Менә бу язуда күрергә була ничән, ничәнче размер диаметр икәне. Менә бу Лорак фирмасы эшләгән. Мин аны тиз генә ней лупа белән карап алам. Хәзер күз бик күреп бетермәсә дә лупа файда нитә, булыша. Менә диаметры 1,6 дип язылган. 1,6

э, ничек дип әйтим инде, менә монысы бер дә ике. Ну, алар бик күп төрле булырга тиеш. Кимендә кимендә бер 10-15 штук. Ә күбрәк булса тагы да яхшырак. Ни өчен дигәндә, бу э, цангаларга материалны кыстырасың, төрле юанлыктагы материалны кыстырасың. И аннан соң э, эшлисең кирәкле формадагы деталь.

э, тело диләр инде бу юанлыгы керә торган ә телосы зур булган саен эченә кыса торган материалның размеры юанлыгы тоже артканнан арта мәсәлән 6 миллиметрлыга син 6 миллиметр материал кыса алмыйсың бит күп дигәндә 3-4 миллиметрлыны кысасың ә 8 миллиметрлы цангага кысып була 6-га кадәр мәсәлән 5-6-га кадәр ә 10 миллиметрлы цангага кысып була материалны 7-8 миллиметрлысын. Менә шуның өчен э, ул бер караганда точность дип әйтик инде, эшләүне җиңеләйтә э, хәзерге станоклар. Но безнең бүгенге хәзерге станокларга кадәр алдагы алда менә мондый станоклар килгән. Бу станоклар беренче этапта материалны ясый, ә икенче этапта цапфу машинада шушы материалның менә бу башын әйләндереп куйганда, бу башын ачып әйләндереп куйганда, менә монда күренә төрле диаметрдагы тоже тишекләр. Мәсәлән, ул Ноль, ноль бердән, ноль ноль бердән дә түгел, ноль ноль җиде сигездән башлана и монда бер миллиметрга кадәр диаметрдагы төрле тишектә калай. Бу калай ни өчен кирәк? Бу калай, бу беренче токар кыру станогыннан алган материалны, мәсәлән,

Вот. Көйләгәннән соң юанлыгын, икенче башы инде әйләндереп куясың бу станокка. Икенче башы монда монда нәрсә дип әйтим микән? Монда полировать итә торган урыннары бар. Менә моның размерлары язылган, нинди диаметрга кадәр полировать итеп була, менә монда язылган. Мәсәлән, 01, 08, 0, и китә, китә, китә, китә, бердә 5, бердә 8, шундый төрле размеры. Бу башында да шундый ук хәл. Бу тишекләрнең диаметры, размеры монда язылган. Вот. Ватылмасын өчен капкачы бар. Капкачын кигезеп сакларга була. Менә шулай итеп. Вот. Бу инде э, коробкага куйганда. Вот. Так, бер китәбез. Монда билгеле э, әйтәсем килә, монда инде билгеле юанлыктагы тишек тә менә шундый ук мондагы шикелле, бу э, кыру станогындагы шикелле үк э, нәрсә дип әйтим инде. Күчәр, күчәрнең ике башында ике төрле размер. Э, төрле юанлыктагы Саффыларны тыгар өчен, терәп кысар өчен. Ә бусы, ролик дип әйтик инде, бу маятникны, кирәкле материалны әйләндерү өчен. Моны әйләндерү өчен элекке вакытта ук ата торган җәя бар бит, шул җәя формасындагы җеп тартылган кәкре Менә минем ул бар, мин аның белән эшләгәнем дә бар. Видеода, әгәр дә кирәк булса, карагыз. Минем алдагы видеода ул эш төшерелгән. Менә шулай тискага кыстырылган. Мин анда эшлим полировка, шлифовка эшен именно шул җәя, җәя белән. Анда күрсәтелгән. Вот. Монда инде ну сүз башым бит бу станоклар э, турында. Бу станок, токарный станок беренче этабын башкаргач, эшнең икенче этабын эшне бетерер өчен тапфы машина дигән бу машинага тыгып эшләнеп бетә. Хәзер карыйк. Менә монда бүгенге көндә э, бу Токарный станокка иң кирәк әйберләрнең берсе менә монда бу капчыкта дип әйтим инде. Пленкада саклана. Хәзер күрсәтим әле. Менә мәсәлән, вак-төяк, тәк, тәк, тәк, тәк, тәк, тәк, тәк, нәрсәгә салып күрсәтергә таралып бетмәсен өчен. Менә монда салып күрсәтсәм күренә икән. О, күренә, наверное. Менә монда күрсәтим әле. Вот. Менә. Менә монда заготовкалар да бар. Монысы инде двигатель белән әйләндерер өчен привод дип әйтик, инде пасек дип әйтик. Вот. Монысы э, заготовкаларны кысар өчен эшләнгән әйбер. Вот, монда шушы пасекка шушы колесикка дип әйтик инде прижимной вот кертеп куела пасек и э, двигатель әйләнеп торганда бу әйләнә и материал әйләнә менә шушындый заготовкалар ясала менә бу заготовкалар маятникның ось дип әйтәләр инде күчәре. Күчәре әле башлары күренеп тора моның эшләнеп бетмәгән. Бу башларын эшләп бетерер өчен менә цап машинага тыгып киредән э, шлифовать итәргә кирәк и полировать итәргә кирәк.

Материал керә. Билгеле бер юанлыкта. Эшләнер башлаганда материал менә 2 миллиметр тирәсе. Күрәсез, менә иң юан җире 2 миллиметр тирәсе. Моны кысар өчен именно менә шушы шушындый колесик, шкиф дип әйтик инде, шкиф, урыслар әйтә шкиф ди. Бу безнең тәгәрмәч ниле, канавкалы тәгәрмәч. материалны кыстырасың и шушы пасек белән әйләндерәсең материалны материалны әйләндергәндә икенче процесс башлана кырырга кирәк ә кыру өчен безнең ә, э, бу да инде тискига беркетелә моннан менә бу урыннан вот Әгәр дә не кырганда менә билгеле бер якын арага китерәсең материалга, материалны кыра башлыйсың. Менә бу резец дип атала. Безнең резец. Резец, хәзер күчәм резецка. Вот. Резецлар безнең төрле. Менә монысы кисәр өчен эшләнгән резец. Бу башы кискәндә форма бирер өчен эшләнгән. Күренә микән? Якынрак китерим микән? Вот. Сезгә или нәрдә итеп күрсәтеп алыйм микән? Хәзер. Менә, менә бу резисның киселеше. Менә бу икенче башы.

Бу э, квадрат. Квадратның башы вот 45 градус дип әйтик инде 45 градуска э, тащи ителгән и постоянно тащи итеп төзәтеп көйләп торасың. Ә икенче башы шушы шушы кризисның э, тоже отрезной итеп көйләнгән. Вот, билгеле. Вот, өченче резец. Монсында ике, икенче ике башында да отрезной көйләнгән.

твердосплавный нәрсә кирәк дип әйтим инде, резислар кирәк. Ә твердосплавный резисларны мин ясыйм үзем менә шушылай төрле-төрле вот твердосплавный материалдан. Алар минем күп төрле. Менә аларны да якыннан күрсәтәм. Луп аркылы. Вот. Менә мәсәлән, мин башта күрсәткән резислар шикелле үк формада, ну, әмма болар бик точный, бик вак, вак. Моның основаниесе 1 миллиметрдан да кимдер, наверное. Кыса торган урыны 3-тә 2. Аны инде мин менә шушындый держатель бар общий. Бу держательгә цангуй дип атала инде бу. Вот, цангуй держательгә кысып куябыз. Так. Каяны ул нишләп? Так, моннан итәргә кирәк. Вот, кысып куябыз и шушы ук подручник дигән җиргә куеп, матур гына итеп эшлибез, кырабыз. Кирәкле. Подручникны якынрак куярга кирәк, конечно. Монда менә болай менә спокойно эшлисең вот. материалны кирәкле биеклеккә төшерергә күтәрергә була вот. бу станок э, дакарный станок универсальный дакарный станок дип атала инде ну мондый ризислар мәсәлән бик күп булырга тиеш әгәндә Каленый материал, каленый осларны да читләр өчен бик үткен резис, пчаклы резислар булырга тиеш менә мондый. Алар аккуратно эшләмәсәң сынып та китә. Шуның өчен менә мин сезгә кыскача обзор формасында байтак байтак байтак байтак информация бирдем. Вот.

12, 16, 15, 19 вольтка эшләүче, 9 вольтка эшләүче моторчиклар булса, алар артта инде питание бирер өчен тагын бер э, блок питания дип әйтик инде, зарядное устройство обязательно кирәк була. Менә сезгә э, кыскача, кыскача дип әйтим микән инде, матур гына итеп, э, шушы эш эш эш эш эш дип әйтергә эш түгел инде бу менә шушы станокларны станочекларны дип әйтик инде кечкенә станочекларны вот куллану тәртибен аңлатып сөйләп бирде куллану ничек кулланырга вот кирәк вакытта

ике механизм бергә, мәсәлән, любой э, токарный э, станокны алыштыра. Э, бүгенге көндә яңа токарный станокны алыштыра. Бу шундый бүгенге көндә кирәкле һәм бик сирәк, сирәк станок, станочек дип әйтик инде. Нигә дисәң, болар хәзер сатуда юк. Боларны инде табу өчен бик озак эзләргә кирәк. Болар редки. Редки сохранность. Вот. Резисларда бу резислар бик сирәк очрый. Боларда кыйммәт әйбер. Вот. Әле ул резисларны төзәтер өчен менә шушындый ташлар да кирәк була.

Вот, монда кертеп, беркетеп куелган. Бу инде эрерәк әйберләрне эшләгәндә или эшләгәндә башта, баштагы э, эшләрне эшләгәндә, юан материалны тәш иткәндә бик уңайлы, бик кирәкле э, кыргыч резец. Тагын нәрсә, ну тагын инде гел-гел әкрен генә эшләгән саен, эшне алып барган саен мин сөйли торырмын, аңлата торырмын. Һәм инде кызыксынган кешеләргә, кешеләргә дим инде безнең киләчәк буын татар йөрәкле, татар җанлы, татар кешеләренә мин әкрен генә ярдәм итәрмен, аңлатырмын. Сөйләрмен, шушы э, Вәкил бабай э, сөйләгән иде дип искә алырлар. Менә мәсәлән, мин э, фән министрлыгында да эшләмим, тел министрлыгында да эшләмим. Шулай да үзебезнең тел өчен борчылам, үзебезнең халык өчен борчылам. Үзебезнең киләчәк өчен борчылам. Мәсәлән, мин әлифбаны тоттым да бүген, бер кеше белән дә киңәшмичә, алыштырдым, яңарттым. Минем яңа әлифба, яңа алфавит дип әйтик инде, яңа язу кертү турындагы язмам ютубта басылып чыкты, кирәк кеше кызыксына ала. Нәрсә, вот. Әгәр дә мин министерствода эшләмичә дә шундый зур эш эшли ала микән татар халкына? Алфавит, әлифбаны алыштыру дәрәҗәсендә белемем бар икән, нигә аны сөйләмәскә, нигә аңлатмаска? Ә инде бүген сезгә сөйләргә теләгән әйберемнең вот төбен, төбелешен, токарный кыру станогы турында сөйләдем. Вот, вак-төяк төрле кораллар, кул астында булганлыгын күрсәтәм ачып. Сә, бусы инде сәгать ремонтлаганда, вот, э, кирәкле әйберләр. Менә монсы инде кечкенә, э, патрон дип әйтик инде, патрон. Монда клюблар, монда төрле менә цанговый зажимнар бар кечкенә. Күрәсез, менә монсы да цанговый, дүрт э, яклы. Бу инде кечкенә сверлоларны кысып, кул белән ничек дип әйтим инде, тишекне тишәргә мөмкинлек бирә торган әйбер. Ә цанга мен аерым күрсәтәсем килә, төрлечә була. Цанга менә клюбларга кыса торган цангаларның тоже берсенең диаметры кечерәк, берсенеке зуррак. Вот. Төрлесенең төрлечә. Болар клюкның эченә кирәк вакытта куела, алыштырып куела дип әйтәм инде. Менә аның чыгарып тормыйм. Менә клюкны башын сүтәсең шулай. Мондагы клюбы ярамаса размеры, икенчесен зуррагын тыгасың. Аның э, урыны менә шулай. Яй. Әмма монысы кермәде дә әле. Монысы кермәде дә әле. Так. Күрәсезме? Монысы да моңа ярый торган булып чыкмады. Менә алар әле үз ниләре бар, үз хикмәте бар һәр Ә, монда төбендә квадраты бар икән. Күрәсезме? Әйләнеп җөрмәскә, моның квадраты бар. Матур гына итеп кереп утыра. О, клюб. Клюбның төрлесе бар. Вот. Вот. Монсының төбендә квадраты бар. Ә менә монысын алып карыйк әле. Менә монсының төбендә квадраты бармы, юкмы? Вот. Вот монсыныкында юк. Монсына, значит, боларында тыгып була. Вот. вот менә монысы алыштырып куела. Бер дигән менә клюк белән эшләргә була. Кирәк булса монда сверлок тыгасың, кирәк булса дверка, кирәк булса любой материалны, любой энәне тыгып, бекитеп, куеп эшләп була. Вот.

сапфыны үлчәргә кирәк булганда, менә монда бу башында ярыгы зуррак, бу башында кечерәк. Билгеле бер диаметрдагы прутикны китереп, шулай китерәсең, карыйсың, яның диаметрын күрәсең. Мәсәлән, монда шушы расстояниега килгән икән, монда инде күренеп тора. Менә монда 34 дип язылган. Монда

Монда унике, монда тугыз, моннан аскарак инде, значит, җиде, сигез. Вот. 0,7-0,8 миллиметр була инде бу. 80 микрон. Микронга күчерсәң.